Salam eziz ildeşler hemmäňizi ýutup sahypamda hoş gördük bu men barmak basyp hytaý dilini öwredýän Sarhan. Wideomyzyň bu gezeki sanynda biz hytaý dilindäki jinýitsu ýagny sinonim manydaş sözler hakda öwreneris. Bu günki wideomyzda biz ine şu görýän iki sany söz hakda öwreneris. Bu iki söz türkmençe näme diýmek? Gel olary bir-birden öwreneli. Baňmaň, ol şeýle okalýar. Baňmaň, Bu söz türkmençe terjime etsek, ol birine bir işi ýerine ýetirmäge kömek etmek ýa-da kynçylyk dörände berilýän ähli kömek, ýagny kömek etmek diýen manyny aňladýar. A bu görýän sözüňiz bolsa, ol Bangju Diýip okalýar. Ol bolsa birine ruhy ýa-da maddy taýdan edilýän ýardam, hemaýat, goldaw. Ikisi hem işlik, ikisi hem kömek etmek diýen manyny aňladýar. Emma bu iki sözler, ýagny Ulanylanda olar arasynda käbir tapawut bar. Käbir ýagdaýlarda ikisi hem şol bir ýerde ulanyp bolýar, käbir ýagdaýda bolsa biri ulanyp bilse, beýlekisi ulanyp bilenok. Meselem, şu ýerde görýän bolsaňyz, Geý toňşy, baň-maň diýip bilýäň. Ýa bolmasa-da Geý Toňiş ýa Baň Ju, oň ikisini hem diýip bilýäň. A şu ýerde-de edil şon ýaly, meselem, Çiň Ta Baň Maň şeýle aýdyp bolýar. Ýa bolmasa-da Çiň Ta Baň Ju bu görnüşde-de aýtmak bolýar. Emma Hu Şýaň, ýagny Hu Şýaň diýmek ol biri-birege, ýagny birek-birege. Meselem, Hu Şýaň Baň Maň ol ýalňyş. Husiang Pangju bolsa ol dogry, ýagny Husiang Pangju diýip siz ulanyp bilersiňiz. Mundan daşary hytaý dilinde käbir sözler olar goşalandyryp hem gelip bilýärler. Meselem, Pangju, Pangju diýip aýdyp bolýar. Emma Pangmang, Pangmang bolsa ol ýalňyşdyr. Eger baň maň sözüni goşalandyryp aýtjak bolsaň, onda baň baň maň diýip aýtmaly. Şu ýerdäki baň iki gezek aýdylýar. Baň baň maň. Emma baňju sözi goşalandyryp aýdylanda bolsa, ol baňju baňju diýip iki gezek aýdylýar. Mundan daşary, Bangju sözüň yzyndan aýyklaýjy agzalar gezip bilýär. Emma Bangmang sözüniň yzyndan bolsa aýyklaýjy agza gezip bilenok. Geliň, bular hakda giňişleýin öwreneliň. Ekranda, penjirede görşüňiz ýaly, bu söz şeýle okalýar. Bang Mang, a bu söz bolsa Bang Zhu diýip şeýle ökülýär. Ikisi hem kömek etmek ýa-da kömek bermek, a bu söz bolsa kömek etmek ýa-da ýardam etmek, hemaýat etmek diýen manylary aňladýar. Ilkinji bilen belläp geçesim gelýän zat, ol, meselem, Bang Mang sözüniň yzyndan aýyklaýjy agza gelmeýär.

Tongşue, ýagny size başga bir sözler gelip biler, meselem, Bangju laoşi ýa-da Bangju gogo diýen ýaly sözler ulanyp bilýär. Bu iki sözleň ikinji tapawudy ol Bangmaň şu pinýiniň ýazylyşyna üns beriň hem-de Bangju Diýen sözüň pinjinine üns beriň. Şu ýerde bir göze dürtülip duran bir tapawut bardyr. Eger üns beren bolsaňyz, Bang Mang diýip ýazylanda pinjiniň arasynda boşluk bardyr. Emma Bang Ju diýip ýazaňda bolsa bu pinjiniň arasynda boşluk ýok. Bu näme sebäpden bu ýerde boşluk bar?

Baň Woda Maň. Edil şu ýerde görşüňiz ýaly, bu Baň Maň sözüniň arasyna başga zatlar hem goşup bolýar. Emma Bangju sözünde bolsa beýle zat ýok. Sebäbi ol Li He Dongçy däl, ol diňe bir Dongçy, ýagny ol diňe bir işlik. Mundan daşary Bangju sözi Ol şeýle-de ulanyp bilýär. Hu xiang bang zhu diýip aýdyp bilýäs. Emma hu xiang bang mang ol ýalňyşdyr. Ol beýdip ulanyp bolmaýar. Diňe hu xiang bang zhu diýip ulanyp bolýar. Mundan daşary bang mang, bang zhu sözleri goşulandyryp hem ulanyp bilýär, olara hytaýça çong diýe çingşi diýip atlandyrylýar. Ýagny paň maň sözi goşulandyryp ulanylanda ol paň paň maň diýip ýazylýar. Ýagny paň paň maň diýip aýdylýar. Emma paňju sözi goşulandyryp ulanylanda bolsa ol paňju paňju diýip ulanylýandyr. Paňju sözi şeýle ulanyşy hem bardyr, ýagny Zae, Babada, Bangju, Xia diýip ulanylýandyr. Bu ýerdäki Bangju sözüni käbir mollumlar ony ol at hem diýip aýtýarlar. A käbir mollumlar bolsa bu ýerdäki Bangju sözi ol işlik diýip hem aýdýarlar. A bundan daşary biz Zai, Laoshi-de Bangzhuxia, ýa bolmasa-da Zai, Ge-ge-de Bangzhuxia diýip ulanyp bilýäris. Bu sözlemi türkmençe terjime etsek, ýagny ol kakamyň kömegi bilen, ýa bolmasa-da mugallymyň kömegi bilen ýa-da agamyň kömegi bilen diýip terjime edip bileris. Geliň indi bolsa bu iki sözlere söz düzümlerini goşup hem-de olardan sözlem düzüp, türkmençä terjime edip öwreneliň. Baň-baň ýaňy aýdyp geçişimiz ýaly ol işlik kömek etmek ýa-da kömek bermek diýen manyny aňladýar. Baň-baň sözüne nähili söz düzümleri goşulyp bilýär? Olar şu görýänleriňizdir. Ýagny geliň yzymdan gaýtalaň, okalyň. Çiňňi, baň-baň. Buny türkmençe terjime etsek, sizden haýyş edýän, kömek edäýiň diýen manyny aňladýar. Ýa bolmasa, bunoň baňmaň. Ýagny kömek edip bilmezlik. Meselem, wo bunoň baňmaň. Ýa bolmasa, ta bunoň baňmaň. Ol kömek edip bilenok. Ýa bolmasa, men kömek edip bilemok diýen manylary aňladýar. Çoren baňmaň. Birinden kömek bermegini soramak. Çjou, ol birinden soramak diýen manyny aňladýar. Baňla Damaň uly kömek etmek, ýaňy aýdyp geçipdik beýle ulanyş hakda. Baňmaň sözüni sözlem içine getirýäs we ony terjime etýäs. Sözlemleri okaýas. Ru guo, ming tian, ni you shi jian de hua, jiao ji ge ren, guo lai, baňmaň. Ertir, eger ertir wagtyň bar bolsa, ýanyňa birnäçe adam al-da, kömek etmäge geläý diýen manyny aňladýar. Ikinji sözlem okaýas. Wo han lýo ýi geý ni baň maň. Men size uly höwes bilen kömek ederin diýen manyny aňladýar. Baň-ju sözüni okaýas. Bu sözlem türkmençe terjime etsek, Al, kömek etmek, ýardam etmek, hemaýat etmek diýen manylary aňladýar. Bu-da işlik. Bangju sözüne nähili söz düzümleri goşulyp bilýär? Geliň, olary okalyň. Bangju, toňyşe, ýagny synpdaşyňa kömek etmek. Ýa bolmasa, husiang bangju, ýa-da bir-biriňe ýardam etmek, kömek etmek. Jüýjüe, bangju, Ýagny, kömek etmekden ýüz döndermek, ýardam etmekden ýüz döndermek diýen manyny aňladýar. Ýalmasa-da, çing çou, bang ju, ýardam etmegini haýyş etmek ýa-da kömek etmegini haýyş etmek. Bang ju sözünden sözlem düzýäs. Lao shi cong jing ji shang ji ýu you xie xue shang bang ju. Bu sözlerini türkmençe terjime etsek, ýagny ol mugallym käbir okuwçylara maddy ýagdaý tarapdan ýardam berýär diýen manyny aňladýar. Ikinji sözlemi okaýas. Zai ta de bang zhu xia, wo men zhan sheng le kun nan. Onuň ýardam etmeginde biz ahyry kynçylygy ýeňip geçdik diýen manyny aňladýandyr. Iyeroglifleriň ýazylyş yzygiderligine üns berip serediň, olar şu görnüşde, ýagny şu yzygiderliginde ýazylýandyr. Bu günki düşürilen wideonyň esasy mazmuny şulardan ybarat. Eger-de şu düşürilen wideo size azajygam bolsa peýdasy degen bolsa, Onda YouTube sahypama agza bolmagyňyzy, laýk asmagyňyzy sizden haýyş edýän. Çünki siziň her bir goldawyňyz meni öz işime has-da höweslendirýär, ruhlandyrýar. Eger-de hytaý dili hakda bilesiňiz gelýän ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan teswirleriňize jogap berer, ýa bolmasa-da teswirleriňize laýyk boljak şeýle wideolary taýýarlap,